Siz bu dünýede örän gymmatly. Maksada ýetmek üçin on synanyşyk etmeli. Olardan diňe biri şowly bolar. Her bir kiçijik üstünlik özüňe berýän gymmatyňy, ynamyňy we özüňe bolan hormatyňy artdyrýar. Ine şu wagt bize müňlerçe, belki-de on, ýüz müňlerçe ýaşlar, işjeň ýaşlar seredýärler. Siz olara nähili maslahat bererdiňiz? Men şeýle maslahat bererdim. Öz gymmatyňyza düşüniň. Öz gymmatyňyza düşüniň, ýagny siz bu dünýäde örän gymmatly. Bilýäňizmi näme? Adamlaryň köp böleginiň esasy meselesi özüne bolan ynamynyň pesligi. Özüne ynam pes bolan adam hiç haçan hiç zada ýetmez. Özüne ynam güýçli bolan adamy saklamak mümkin däl. Sebäbi özüne ynam ýokary bolan adam hemişe özüne ýokary maksatlar goýýar. Şeýlelikde, şol özüne bolan ýokary ynam ony şol maksatlara ýetirýär. Hem-de özüne ynamy bolan adama itergi, goldaw gerek däl. Özüňe bolan ýokary ynamy saklamak üçin bolsa, göz öňüne getiriň, siz desant-kosmonawt, siz bu dünýäniň gurluşyny öwrenmek üçin uladylan başga planetaly. Göz öňüne getiriň, şeýle bir oýun. Siz dünýäniň gurluşyny öwrendiňiz, siz bu dünýäde gözlegçi. Pikir ediň, käte islendik zady bir barlap görýäň. Olara alym ýaly çemeleşýäň. Ine tapawut nämede? Ine ýaşlar nähili edýärler? Maksada ýetmek üçin on synanşyk etmeli, dogrumy? Olardan diňe biri şowly bolar. Indi ýaş ýetginjek bir gezek ýalňyşýar, iki gezek ýalňyşýar, üç, dört, bäş, Ruhdan düşýär, men nähili şowsuz adam. Alym nähili edýär? Ol bilýär, üstünlik ortaça on ýalňyşlykdan soň. Bir ýalňyş, mende dokuz galdy, iki ýalňyş, ýene, ýene. Sekizinji şowsuzlykdan soň ol möjek ýaly awuň yzyna dä. Ol düşünýär, üstünlik ýakyn geldi we ol işini taşlamaga derek. has-da köp güýç sarp etmäge başlaýar. Paretonuň kanunyna görä, soňky sarp edilen ýigrimi göterim zähmet segsen göterim netijeliligi emele getirýär. Şeýlelikde, ähli güýjüňi ýoluň soňuna artdyrmaly. Ähli şowsuzlyk bolsa size itergi bermeli, hyjuwyňyzy artdyrmaly. Bu bolsa, eger-de özüňizi bu dünýäde gözlegçi ýaly göz öňüne getirseňiz, duýsaňyz hem-de puluň Siziň netijeli işjeňligiňiziň önümidigine düşünseňiz başa barar. Özüňizi öwreniň, özüňizi ösdüriň, netijeliligi öwreniň we bularyň ählisi geler. Ilki bilen özüňize düşünmekden başlaň. Ilki düşünmek. Mende günlerde bir gün boldy, goýunlary bakdym. Oýandym. We göni manyda alsaň. Men bu dünýä öz iýmitimi bakmaga gelmänligime düşündim. We şonuň üsti bilen bir missiýany duýdum. Ýagny men bu ýerde iýmitimi bakmak üçin däl. Ýaş talyplyk wagtynda durmuşda has uly üstünliklere ýetmek üçin nähili gaýratkenlik gerek? Men pikirimçe şeýle diýerdim. Özüňe bolan ynam we özüňe bolan hormat. Men asyl şeýle kada diýip pikir edýän, özüne ynamy we hormaty ýokary bolan adamy saklamak mümkin däl. Ol özüne ýokary maksatlar goýýar, özi şol maksatlara ýetýär, tertip-düzgüni ýerine ýetirýär, ota özüne hormatynyň ýokary bolany üçin. Ol özüni güýçli hasap edýär. Güýçli diýip pikir edýär we oňa ynanýar. Güýçli adam bolsa işini soňa goýup bilmeýär, güýçli adam sussepes bolup bilmez, güýçli adam maksadyna ýetmän bilmeýär. Bu zatlar adamyň içinde, içerki goldaw bolup geçýär. We ählisi özüňe bolan ýokary ynam we hormat bilen bagly bolýar. Köplenç menden soraýarlar, oňa nädip ýetmeli? Men aýdýan kaizen ýoly. Kiçijik ädimler bilen. Size kiçijik ýeňişler gerek. Her kiçijik ýeňiş siziň özüňize bolan ynamyňyzy we hormatyňyzy artdyrýar. Şeýlelikde siz her gezek özüňize ulurak maksatlar goýýarsyňyz. Iň esasy zat, özüňe maksat goýmaly, meýilleşdirmeli, maksada ýetmeli, özüňe öwgülsizleri aýtmaly, ruhlandyrmaly. Şeýlelikde, özüňe ynam we hormat ýokarlanýar. Özüňe biraz ulurak maksat goýmaly. Birden ulusyna ýapyşmak gerek däl. Onsoň, üç, bäş gezek şeýle şowluklykdan soň, sizde kuwwatly ynam bolar we özüňize islendik päsgelçiligi ýeňip geçmäge ukyply adam ýaly duýarsyňyz. Şeýle bir täsin ýagdaý, käbiri tersine edýär, uly maksat goýýar, we şowsuzlyga uçraýar. Bu telekeçileriň ýalňyşlygynyň togsan dokuz göterimi maksady nädogry goýmak. Men bu hakda aýdýan. Bu bilýäňmi nädip bolup geçýär? Bu bir paradoks. Adam näçe garradygyça şonça az ömri galýar, howlukmaýar we şonça az maksady goýýar. A. Adam näçe ýaş boldugça, şonça-da köp ömri bar. Näçe howlukdygça, şonça-da köp maksady goýýar. Onuň sabyr kanagat ýetmeýär. Bu bir paradoks. Öňüňde uzak geljegiň bar, ýetmiş, segsen ýaş ömür. Kiçi maksat goý. Howlukma. A ýetginjek howlukýar we kösenýär. Belki, özüňem ine bilýänsiň, Gartaşan adamlar olary uwlukmaýarlar. Näme üçin uwlukmaýar? Sebäbi olaryň eýýäm köp durmuş tejribesi bar we olar howlugyp iş bitirmejegine düşünýärler.